Ýöne wagtynda kimdir biri şäher energo gözegçilik edarasyna jaň edip, ulgamda uly heläkçiligiň bolandygyny anyklady. Agşama çenli elektrik togy bolmaz. Jahan bir topar hojalyk işlerini edip ýetişer. Näme üçin ol agşam ir ýaly bir lezzetli zat bişirmeli däl? Ol adamsy bilen romantiki agşamlary guramandygyna gör näçe wagt bolupdyr. Jahan duralgada awtobusdan düşdi. Aýgytly ädimläp dükana bardy we bir çüýşe şampan satyn aldy. Liftiň gapysyna gelende, onuň gapdalyna uzyn boýly bir gyz gelip durdy. Jahan bu gyzy ilkinji gezek görýärdi. Lift geldi, ikisi-de içeri girdiler. Sekizinji, diýip gyz aýtdy. Jahany bu ýagdaý has hem gyzyklandyrdy. Bu onuň ýaşaýan gatydy. Ol liftiň düwmesini basdy. Ýöne lift uzak ýöremedi. Birden, ol sandyrady, ondaky yşyklar öçdi. Soň ýene çyralar ýandy. Ýöne lift indi gymyldamady. Gyzlar dürli düwmeleri basdylar, ýöne hiç zat kömek etmedi. Nobatça jaň etmeli. Jahan sag düwmä basdy. Nobatçy uzak wagtlap jogap bermedi. Emma ahyrsoňy gyzlar bir aýalyň sesini eşitdiler. Ol jaýyň belgisini, podýezdiň belgisini ýazyp aldy we gyzga, Garaşyň! diýdi. Jahan howlukmaç sorady, Uzak garaşmalymy? Uzak. Nobatçy jogap berdi. Bu gün haýsydyr bir harasat gopupdyr. Ýene dört sany näsaz lift bar. Garaşyň, siziň hem nobatyňyz geler. Jahan derrew telefonyny barlady. Hiç hili baglanyşyk ýokdy. Denan goňşusynyň hem edil şonuň ýaly edendigini we gaharly dem alandygyny gördi. Megerem, onda hem baglanyşyk ýok bolsa gerek. Jahan gözüni ýumdy. Eger ol işde galan bolsa has gowy bolardy. Biraz wagtlap dymyşlyk boldy. On minut geçdi, on bäş minut. Dymyşlyk olary gurşap aldy. Bagyşla! Gyz birden sesini çykardy. Siz şu ýerde ýaşaýarsyňyz gerek? Hawa, diýip Jahan jogap berdi. Görnüşinden söz beýle däl. Ýok, men bu ýerde ikinji gezek. Men soramak isledim. Lifti ýygy-ýygydan ýuwýarlarmy? Men indi durup bilemok. Jahan, Her gün diýen ýaly, diýip jogap berdi. Gowy. Gyz sumkasyny ýere oklady we üstünde oturdy. Jahan hem biraz durup, paketinden çüýşäni çykaryp ýere goýdy. Boş paketi ýere düşedi, Oňa sumkasyny goýup üstünde oturdy. Gyz, Bu nä şampanmy? diýip ýylgyrdy. Hawa, Jahan elini silkdi. Şu gün irräk öýe gelerin öýdüpdim. Süýji nahar bişirerin, adamym bilen oturyp içerin we gümür-ýamyr ederin diýipdim. Siz bagtly, gyz baş atdy. Jahan söhbetdeşine geň galyp seretdi. Özüne çekijigi gaty owadan gyz. Günüň ortasynda hem işde däl. Hawa, munuň ýaly gyz hakykatdanam işleýäne meňzänok. Emma ol Jahany bagtly diýip atlandyrýar. Söhbetdeşi ýylgyrdy. Jahanyň ony synlaýanyny we baha berýändigine ol düşündi. Siziň näme hakda pikir edýändigiňizi bilýärin, diýdi. Hawa, ýöne bu bagt üçin ýeterlik Däl. Men etrapdan geldim we özüme uly geljek arzuw edýärdim. Men meşhur model bolaryn, bütin dünýä meniň aýagymyň aşagynda bolar öýdüpdim. Gyz ellerini ýokaryk galdyrdy. Bu ýerde bolsa meniň ýaly müňlerçe adam bar ekeni. Şeýdip model hem bolmadyňmy? diýip, Jahan sorady. Ýok, bolmadym. Durmuşda bagtymy hem tapmadym. Owadan bolup dogulma, bagtly bolup dogul diýip ýöne ýere aýdylmandyr. Şeýle owadan gyzyň ýekedigine men-ä ynanamok, diýip, Jahan garşy çykdy. Sen nirede bolsaňam, elmydama erkekleriň ünsüni-hä özüňe çekýän bolsaň gerek. Çekýärin, Ýöne men hemişe nädogry adamlara aşyk bolýaryn. Ýogsa-da siziň adyňyz näme? Jahan, a seniň adyň? Mähri, şampan satyn aldyňyzmy? Adamyňyz bilen dynç almakçy bolýarsyňyzmy? Emma meniň bagtym düýbünden başga. Söýgülim bilen aýaly işde wagty, ogly mekdepde ýa-da lagerde wagty birnäçe sagat bileje bolup bilýärin. Jahan hopugyp, Mähriniň ýüzüne seresaplylyk bilen seretdi. Bu ýere söýgüliň bilen görüşmäge geldiňmi? Mähri baş atdy. Ýazgarýarsyňyzmy? Aý, ýok. Jahan başyny ýaýkady. Men durmuşda hiç kimi ýazgarmaýaryn. Diňe. Şol wagt lift sarsdy we ýokary galyp ugrady. Birnäçe sekuntdan ol ýene saklandy we gapylar açyldy. Jahan we Mähri howlukman ýerlerinden turup ondan çykdylar. Jahan derrew gatdaky öz gapysyny tanady. Mähri hem gapynyň ýanyna baryp, elini jaňa uzatdy. Mähri azajyk garaş! diýip Jahan ony saklady. Mähri haýran galmak bilen aýala seretdi. Ol howlugyp, çakganrak ondan dynmak isleýärdi. Täze tanşyna özi hakda köp zatlary aýdanyna ol eýýäm ökünipdi. Sen ony söýýärmiň Beri? Mähri jogap berdi. Örän ol üýtgeşik. Jahan oňa elindäki şampan çüýşesini berdi. Şuny al-da, meniň adamyma aýt. Şu gün men joralarymda gijäni geçirerin. Ertir işden soň öýe gaýdyp gelýänçä, ol ähli goşlaryny ýygnap, öýden çykyp gitsin. Men aýrylyşmak üçin arzany özüm bererin.

Sen nirelerde saklandyň? Ýakyn wagtda aýalym gaýdyp geler, sen bolsa arkaýyn aýlanyp ýörsüň, diýen sözler bilen Seýran gapyny açdy. Seýran, Mähri aljyraňly ýagdaýda oňa seretdi. Men liftde galdym. Haýsy liftde? diýip ýigit oňa düşünmedi. Seniňkide, diýip, Mähri oňa bir çüýşe şampan uzatdy. Men onda Jahan bilen ýapylyp galdym. Haýsy jahan bilen? Seniňki bilen, gyz gaty arkaýyn gürledi. Aýalyň jahan bilen. Sen serhoşmy ýa näme, sen jahan bilen nädip liftde ýapylyp bilersiň? Ol häzir işde ahyryn. Mähri Seýrana Ýaňy liftde bolup geçen zatlaryň hemmesini aýdyp berdi. Seýran agyr halda kresla oturdy we başyny ýaýkady. Onsoň ol hiç zat diýip gygyrmadymy? Sögmedimi? Aglamadymy? Ýok. Mähir jogap berdi. Diňe maňa çüýşäni berdi-de, gitdi. Düşnükli. Indi sen git, diýip Seýran oturşyna aýtdy. Ýöne men ýaňyja geldim-ä. Onsoňam aýalyň ertir agşam gaýdyp geljekdigini aýtdy. Öýden çyk! Seýran gapyny ýapdy-da, telefonyny eline alyp, aýalynyň belgisini aýlady. Emma ol öçükdi. Seýran mundan beýläk näme etmelidigi hakda oýlandy. Jahanyň joralaryna jaň etmeklik biderek.

Ol öýüne gelip, ahyrsoňy rahat ukymy alaryn diýip umyt edýärdi. Düýn ol birnäçe ýyl ozal özüniňkä meňzeş ýagdaýa düşen jorasynyňkyda gijäni uklaman oýa batyp geçiripdi. Jorasy adamsyny bagyşlapdy, we oňa hem maşgalasyny bozmazlyga maslahat berdi. Jorasynyň maşgalasynyň ýaşaýşy gaty gowy däldi. Emma muňa garamazdan, jorasy Jahanyň adamsyny bagyşlamagyny isledi. Ol, Iň bolmanda ýeke galmarsyň, diýdi. Jahan bütin agşam dymyp geçirdi. Ol eýýäm belli bir karara gelipdi. Jahan öýe girdi we adamsynyň hiç ýere gitmändigine derrew düşündi. Adamsy bu gün işden gijä galmak üçin hiç hili bahana tapmandyr. Sen näme üçin bärde? Jahan ýadawlyk bilen sorady. Diňe senden bir zat soradym öýdýän. Gitmek. Bu meniň hem öýüm, diýip Seýran gygyrdy. Jahan. Emma ikilik eden sen. Ýene on günden oglumyz lagerden gaýdyp geler.

Ol owadan gap-gaçlary çykarypdyr we şem ýakypdyr. Men-ä sen beýle guşlaryň bardygyny bilmeýärsiň öýdýärdim, diýip, Jahan oturdy. Boldy, bularyň hemmesi artykmaç. Ol şemleri öçürdi. Jahan, näme üçin maňa ikinji mümkinçilik bermek islemeýärsiň? adamsy ýalbaryjy äheňde gürledi. Ikinji mümkinçilik? Ol nämä gerek? Sen başga bir aýal bilen söýüşýän ekeniň. Ony menden has gowy görýändigiň äşgär. Näme üçin maňa muny ozal aýtmandygyňa düşünemok. Ol ellerini ýokary galdyrdy. Bu seniň saýlawyň. Emma men indi hemme zady bilýärin we seniň bagtyňa päsgel berip biljek däl. sen bolgusyz zatlar gürleýärsiň. Hawa, men ýalňyşlyk goýberdim. Ýöne men Mährini söýemok. Men seni söýýärin. Maşgalamyz, çagalarymyz bar. Ol dymdy. We sorady. Sen meni asla söýmeýärsiňmi? Bolýar, diýip Jahan aýtdy. Men ähli ýagdaýy seniň diliňde düşündirmäge synanşaýyn.

Hawa, bu seniň günäň, diýip, Jahan jogap berdi. We men seni bagyşlamaryn. Saňa başga bir aýallar bilen has gowy. Uzak wagtdan bäri men saňa ýeterlik däldim. Dört aýlap, sen her gün maňa ýalan sözlediň. Sen ony öýümize getirmäge het etdiň. Söýýän adam muny hiç haçanam etmezdi. Biziň üýtgändigimize we wagtyň geçmegi bilen duýgularymyzyň üýtgändigine düşünýärin. Gelip, meni indi söýmeýändigiňi, başga birini halaýandygyňy aýtsaň, men bagyşlardym we düşünerdim. Ýöne indi men muny bagyşlap bilemok. Men seniň durmuşymdan ýitip gitmegiňi isleýärin. Men aýrylyşmak üçin eýýäm ýüz tutdum. Entegem sende

Ol nirede? Jahan koridorda peýda boldy. Salam, Jahan! Seýranyň arkasyndan Mähir seredip durdy. Jahan ýylgyrdy. Bolýar, salam. Näme üçin geldiň? Bu kim? Seýran Döwlede barmagyny görkezip sorady. Jahan muny ýuwaşlyk bilen düşündirdi. Bu meniň klasdaşym. Biz birnäçe aý ozal köçede çaknyşdyk. Ol inžener, fizikany we matematikany gowy bilýär. Ol Jemşide sapak berýär. Men bu ýerde Jemşidi göremok-la, diýip, Seýran degişme bilen aýtdy. Ol häzir gelýär, diýip, Döwlet jogap berdi. Men öýüň işlerine Jahana kömek etmek üçin ir geldim. Ýöne bu düýbünden seniň işiň däl ýaly. Jahan baş atyp, onuň bilen razy boldy. Näme üçin gelendigiňi aýtmadyň-la? diýip, ol öňki adamsyna ýüzlendi. Jemşit sebäpli. Biz seniň bilen men aýda azyndan iki ýegşenje oglumy alyp gitjekdigim barada ylalaşdyk. Senem şoňa razy bolduň. Razy boldum, Jahan onuň aýdanyny tassyklady. Ýöne Jemşit eýýäm on iki ýaşynda. Ol indi kiçijik oglanjyk däl. Onuň ähli zatda öz pikiri bar. Indi ol siziň bilen wagt geçirmek islemeýär. Sen ony bilgeşleýin maňa garşy bolar ýaly gep berýärsiň. Men muny gurnamok. Seýran yzyna öwrülip, ogluny gördi. Ol basgançakdan ýaňy çykan bolsa gerek. Oglanjyk elinde garmak gysýardy. Döwlet daýy! Ol kakasyna hem üns bermän, Döwlede tarap öwrüldi. Men muny bir dostumdan aldym. Bu bolarmy? Gaty bolar! diýip, Döwlet aýtdy. Men garmagy alaýyn, sen bolsa kakaň bilen gürleş. Jemşit balykçy taýagyny uzatdy we gynanç bilen baş atdy. Näme üçin sen dynç günleri meniň ýanyma gelmek isläňok? diýip, Seýran ogluna ýüzlendi. Oglanjyk egnini gysdy. Ilki bilen sen ejemi taşlap gitdiň. Ol aglady, köp alada galdy. Menem onuň bilen agladym. Häzir bolsa men munuň has gowudygyny bilýärin. Indi biziň Döwlet daýymyz bar. Ol bize köp gelýär. Onuň meniň we ejem üçin hemişe wagty bolýar. Sizde bolsa içgysgynç. Men size barsam, sen meni goýup işe gidersiň. Mähri hemişe bolşy ýaly salona gider ýa-da gyz dostlary bilen telefonda gürleşer. Sizde güýmenmäge maňa zat ýok. Hatda kompýuteriňizem ýok. Men size gerek däl. Öýde bolsa gerek. Jemşit, Jahan ogluny çagyrdy. Günortanlyk taýýar. Elleriňizi ýuwuň. Bolýar eje. Oglanjyk begenip ylgap gitdi. Jahan öňki adamsyna seredip ýylgyrdy we sorag berdi. Sen entek hem hiç zada düşünmediňmi?